Papila ra Pawulo eka va le Kolosa. Vakolosa ku avanyisa ku sungula. Mina Pawulo, muapostolo wa Kriste Yesu hi ku rhandza ka Xikwembu, na Timotiya makwerhu, hi tsalela vahlawuriwa va Xikwembu lava nga le Kolosa, vamakwerhu lava tshembekaka eka Kriste, hi ri, Tintswalo ni ku rhula a swi ve na n'wina, swi huma eka Xikwembu Tata wa hina. Masiku hinkwawo ni khensa Xikwembu Tata wa Hosi ya hina Yesu Kreste emikhongelweni leyi hi mi khongelelaka ha yona. Hikuva hi twile ta ku pfumela ka n'wina eka Kreste Yesu, ni ta rirhandzu ra n'wina eka vahlawuriwa va Xikwembu hinkwavo, hikwalaho ka ku tshemba loku ku hlayiseriweke n'wina ematilweni. Ta ku tshemba loku Mi rhange mi titwa eritweni ra ntiyiso, yi nga evhangeli, leyi fikeke eka n'wina ku kota leswi yi fikeke ematikweni hinkwawo, yi karhi yi veka mihandzu ni ku kula, ku kota leswi yi endlisaka xiswona eka n'wina, ku sukela siku mi tweke ni ku twisisa tintswalo ta Xikwembu hi ntiyiso wa tona. Mi dyondzisiwile swona hi Epafrasi, nandza-kulorhi la rhandzekaka, la tikarhatelaka Kreste hi ku tshembeka ematshan'wini ya hina. Hi yena la nga hi tivisa ta rirhandzu leri mi nga nyikiwa rona hi moya. Hikokwalaho, ku sukela siku leri hi swi tweke, a hi tshikanga ku mi khongelela ni ku kombela Xikwembu leswaku xi mi tata hi vutivi bya ku rhandza ka xona evutlharini hinkwabyo ni ku twisiseni hinkwako loku nyikiwaka hi moya. Hi ndlela leyi, Mi ta hanya vutomi lebyi fanelaka emahlweni ka Hosi, mi yi tsakisa etimhakeni hinkwato, mi tswala mihandzu hi ku tirha mintirho leyinene ya tinxakaxaka, mi ya mi kula hi tlhelo ra ku tiva Xikwembu. Mawaku loko mi nga tiyisiwa swinene hi matimba, hi ku ya hi ntamu wa xona wu twakala, mi kota ku yingiselela swinene, ni ku leha mbilu mi tsakile. Naswona khensani tatana loyi a endleke leswaku na n'wina mi averiwa ndzhaka ya vahlawuriwa eku fumeni ka ku vonakala. U hi humesile ematimbeni ya munyama a hi rhurhisela eku fumeni ka n'wana wa yena loyi a rhandzekaka, loyi eka yena hi nga ni ku rivaleriwa ka swidyoho ni ku kutsuriwa. Kreste i xifaniso xa Xikwembu lexi nga voniwiki, mativula ya hinkwaswo leswi tumbuluxiweke. Ha yena, Xikwembu xi tumbuluxile swilo hinkwaswo, ematilweni ni la misaveni, swilo leswi vonakaka ni leswi nga vonekiki, ku kota swiluvelo kumbe leswi nga ni vuhosi, ni leswi nga ni vundhuna kumbe ku fuma. Hinkwaswo swi tumbuluxiwile ha yena. naswona swi tumbuluxeriwe yena. U rhangele swilo hinkwaswo, kutani eka yena swilo hinkwaswo swi khomene swin'we. Hi yena nhloko ya miri, hileswaku ya kereke. Hi yena masungulo ya hinkwaswo ni loyi a rhangeke a pfuka exikarhi ka vafi, leswaku a va lowo rhanga eswilweni hinkwaswo. Hikuva swi tsakisile Xikwembu leswaku vukwembu hinkwabyo bya xona byi tshama eka yena, ni ku endla leswaku ha yena swilo hinkwaswo swi vuyelelana na xona, hikuva hi yena Kreste la tiseke ku rhula hi ku fa ka yena exihambanweni. Hinkwaswo, hambi la misaveni, hambi le matilweni, swi vuyelelana ni Xikwembu ha yena. Na n'wina lava khale a mi ri kule ni Xikwembu, a mi ri valala va xona hi miehleketo ya n'wina ni mintirho ya n'wina leyo biha. Kambe sweswi Xikwembu xi endlile leswaku mi vuyelelana na xona. hi n'wana wa xona la nga hanya a ri munhu, a tlhela a fa leswaku mi tisiwa eka Xikwembu mi ri lava hlawulekeke, mi nga ri na xisandzu kumbe ku soleka emahlweni ka xona. Kambe mi fanele ku tiya eku pfumeleni, mi yimile emasungulweni ya kona mi nga tsekatseki, Mi nga hambani ni ku tshemba loku mi ku kumeke hi ku twa evhangeli. Evhangeli leyi yi twarisiwile eka swivumbiwa hinkwaswo leswi nge hansi ka tilo. Kutani mina Pawulo ndzi endliwile nandza wa yona. Sweswi ke, ndzi tsaka hi leswi ndzi xanisiwaka hikwalaho ka n'wina. Kutani hi ku xaniseka ka mina emirini, ndzi hetisa leswi kayiveleke emaxangwini ya Kreste, hikwalaho ka miri wa yena, yi nga kereke. Ndzi endliwile nandza wa kereke hi makungu ya Xikwembu lexi nga ndzi nyika ntirho lowu hikwalaho ka n'wina. Ntirho wa kona i ku dyondzisa rito ra Xikwembu. Xi nga xihundla lexi a xi tumberile malembe ni malembe eka tinxaka hinkwato, kambe sweswi xi pfuleteriwile eka vahlawuriwa va Xikwembu. Eka vona Xikwembu xi rhandzile ku tivisa rifuwo ra xihundla lexi ni ku kwetsima ka xona exikarhi ka vamatiko. Xihundla xa kona hileswaku Kreste u le ka n'wina, kutani ha yena mi langutela ku kwetsima loku taka. Hi yena loyi hi n'wi twarisaka, hi ri karhi hi tsundzuxa ni ku dyondzisa vanhu hinkwavo hi vutlhari hinkwabyo, hi endlela ku tisa vanhu hinkwavo eka Xikwembu va ri lava vupfeke eka Kreste. Hi swona leswi ndzi tikarhatelaka swona, ndzi ri karhi ndzi lwa hi ntamu wa yena, lowu a wu pfuxaka hi matimba endzeni ka mina.